Mama Biro. Jawar Yesu wara weruru nyithinda. Jawar Yesu. Wachni, Nyawagire. an awuon Iwuok idhi kanye sani? adhi e kanisa. Apenji niya, idhi e kanye sani miting'o mana bag mar ang'ongo no? Wadhi e wer.
Nyawagire, Ah. iting'o ang'o bag mar ang'ongo no iwuok idhigo e Wadhi e wer? wer mag lepa. Wer tindi jakwaya. Eh, Ye Nyawagire, Nyasaye owara we. apenji niya, Nyasaye owari iwe weche mang'eny ato Nyasaye owari iwe weche mang'eny idhi e kwaya nyithindogi tiweyago ka. Sani e med moro indiko ot kama dwa rito nyithindogi. Ka dongi nitiere kae. Dayo nyocha okweri mondo mi ia ia iwe mach wang'. Sani e an ema idwa weya gi nyithindogi.
Idwaro nang'o? Amanyo Agemni jatich. apenji ni anyawa gire. Ah. Jatijno biro savo hera mara kodi. Donga dhi tadi.
Idhi tieko ndalo adi? En ndalo adek.
Ndalo adekgo te kendo iwacho acha ndalo adek. Ndalo adek kose jumbe adek. Chieng' cha niwacho nang'o kacha? En ndalo adek.
Apenji niya ndalo adekno to mar wa- wuondo wang'a mondo mi iwuog ka idhi kama idhiye. Apenji niya nyawa gire. Sani e iwuok kidwaro dhi e kwaya dong' Eh, iwinja. Adwa dhi e kwaya wachame. Eri jawer, iting'o bag mar ang'ongo, iwuok ka idwaro dhi kwaya. Adwaro nyisi gimoro achiel. Iwinjo gini nyawagire? Awinje chiko ite. Nyithindo gi te akineno ineno wan gi nyithindo gi. Gin nyithindo adi? Nyithindo abich dong'. Nyaka ma chogo ineno ka ting'o ka dong'. Iya mua kendo iting'a ting'a bag mar ang'ongo no ni dhi. Koro awe bag.
Dak iting'o nyithindo gi be dhigo. Koro kanisa ka ting'o nyithindo, macha nok kiche, macha En ang'o?
En piem mar wer. En piem mar wer iwuok iwe nyithindi ka dhi denyo, dhi ba biro baro ka jirani ni idhi e piem mar wer. To dongi nitie.
Antie an ema tedo. Dongi. Nyawa gire. Dongi ng'e tedo.
Akoni niya, iwinjo gini? Winy gima anyisi. Awinji.
Sani nyithindogi, an awuok adhigo mjengo kamanyo matek ni antie. Bawuoyo kodi. Awinji.
Wuog idhi e kwaya, eri dhi e kwaya midhiyeno. But dhi e kwaya nindo tidhi chuth.
Adhi chuth. Awacho niya, dhi e kwaya ni midwa dhi e kwayano. Kar oriti. Ne duogane ka. Iwuok idhi e kwaya koso ni in gi pachi moro? Adhi e kwaya.
Oriti migona to tigona kaka ang'o?
Donge wadhi nenore after three days? After three days diere ka ng'ama miya hera. Nyisa niya, nitie med moro mondiko ot kama bro miya hera after three days no. Bro nena ni. Ibro nenane.
Kendi duoka gi wi ma- ma- manomol ni ibro nenane. Nyawagire in kare in dhako ilagani in ibiro puonji kaka karang'o dhakoni. Ija kanisa mane ija SDA dong. Eh. Iwuok idhi e kanisa ni udhi e wer. Sani ni udhi piem e wer. Ati weya ka chandora ad- ka adwa adwa safa ka. Wadhi osayomba.
Isechoko pesa na turi ka kori pande bag iwuogo ni dhi e wer. Donge
Wadhiyo. Ne mamani pod awuoyo kodi ka. Sayomba, ing'e ni gari dhi yomba. Saa yombi ati weya gi kech ma kata gima iloso ka ni gari dhi yombi. Gari no ng'ama nochule pesa dong' mana an. Duo ka nyawa giri onge kama idhiye.
Kare sida en ma. Akoni niya, Adhiambo chunga, adhiambo nyathina chung, beda ne, chunga ne ka nya- nyara. Awuo gi mama uni matin. Nyawa gire, nyisa ni kawuono en tarik adi? kawuono odiechieng' mane? Kawuono, kawuono dong Jumapil. Eh, en Jumapil.
Eh, Kanisa udwa dhi udhieko piem dong'. eh. Iko maber ndalo adek. Ndalo adek mari to ang'e ni skul to nok idhiga. Kata ka skul idhi ang'e ni tinde titem iriek dalana ka dong'. Asebedo ka puonji date date to date today is Kano tarik apar gariyo. ne wuo koda gi English. We- Wuo awuo koda kaka in ndwa wuoyo koda no. Twelve. Date today is Twelve. 12 ang'o? Ok iwuo? April.
12 April. Twenty. What are you going to do there?
nwadhi e kanisa mar piem sayo Ne wuo koda gi English, amina nadwa wuoyo koda no. Ing'e maber ni ne ber ing'eyo ni an gi sa- Onego sa ariyo, ne sani sa- nyawagire ne ling'ane an gi psychologist mar winjo gimi wi pachi wacho. Ah, wacho ni an gi psychologist. What are you going to do there?

Eh, in idhi adhiya to dalana ka kik iduogi. Apenje gima penjo to kata rol ma en ong'eyi kanisa ema okia. Ya joma nyombo gi e wang' ni kik u-

Ero ni mano mor miwuoro. Mor miwuoro tato ero udhi uyae mor miwuoro atu weya ka sandora ka. Ne ber ka sama wuyo kodi masi kati ngwano dong. Ne chunka. Chunka jo kata jo pinyo konya neno. Mae kaka ingwano skat dong. Mae kaka nyochura kurwe kanisa. Ero omera wuyi matin. Donge jo SG. Omera wuyi matin. Aluoro raka gi jo kanisa donge ulemo. Iti chalo ng'ama lemo to in Wakeloni wach Nyasaye. An e jayalo. In e jayalo.
An e jayand gi nyawa.
Mano mor miwuoro.
Ka walo. Were uru kaka nuwer. Mano mor miwuoro. Mano mor miwuoro ahinya ka walocho. Jaduong' orwaki. In imielo gospel nyawagire. Mano mor. wa- Ing'e niya, Ine- koro ambe weuru. Nyithinda gie usebedo kwathagore sana. Mano rach miwuoro. Mano rach miwuoro ka uduogo. Mano mo.
Ma, ne ling sama wer, ling sama wer. Mor tati weya ka sandora. Mano rach miwuoro. Bed ing'eyo ni chunya lit sama inena wuoyo ni. Mano rach miwuoro. Mano rach miwuoro ka walo ne mama nanyisi nang'o? Omera wuoyi matin. Awinji jatelo. Un emi kimenyo chiega ukawo chiega udhudago e kocha cha ni weya ka. Sane ubiro oda kukowe, ukowe ka u- ikowe gi mos ni mano mor miwuoro. Mor miwuoro to sea loso mor kocha. Wan ka chiegi nobiro e kanisa opiwonwa gik madhi mbele. Eh, Onyisowa gik madhi mbele e odi. eh. Dwara ni ber kawuono mondo walimi kode. Onyisi ni ang'o matimore e oda. Onyisa ni nitie shida moko mathindo. Mama, kala ne ka.
Mago to ok anyal eleza ka. Kala ne ka
Onyisi ni sida ila mage. Wuoyi matin. Mago ok anyal eleza sa. Ok inyal eleza.
Ineno gima ting'o ni? Mago Ja- dwarore. Jaduong' Dembri aneno. Eh. Higa lamu. Magi gin jok mage. E makia ni wuoyi matin. Nyawa giri magi jok mage. Magi joge. Imbe konya. Maka ni. Nyocha nyicha idhi e we- piem mar wer. Eh. To kia piem mar duogo gi welo. Ka giwacho ni gibiro lima. Koro jaduong' nyawa gira anoko anoko okadho chiel koro. Koro ne kaka dhako ni orwakore. Gira ikadho boundary. Ne kaka dhako ni orwakore. Sani orwakore kama. Ni obukore obiro ni mano mor miwuor. Omera wuyi matin. Be wi long'o in. Jaduong' wiya ber.
Lerna gik ma nyawa gira odhi wache kanisa ni ubi ulaze dalana ka. Gigo ka nyawa. Nyawa gira dona sekweri e kuotho in. Nonyisa ni nitie shida moko matin madwaro lemo matek kabisa. Machalo kaka mane?
Kaka ineno sani obano tie long'ni. Eh. Owacho ni nitie kong'o moro machande seriously. Mar ariyo.
Odwaro lemo sahi. Mar adek.
Mar ariyo.
Mm. Onyisowa ni ode kae. Eh. Chal ni kata mogo ipimo ni. An apimo ni mogo an jaduong'. Mogo ikawo tiket. Linga ne wuoyi matin.

Koro nyawagiri.
Nitiere site moko monego bed ni itero ne pasta pasta yalo. Gi gi- gi site mitiga teke e ot eh.
Jaduong' nokete. Ne omene onge jaduong' moketi. Luyo. Omera wuoyi matin. Jaduong' ere? Konya. Konya an sani wi kang'eny. Luyo. Ah, rit lu Pastor, ka ku kurie be ka ku. Ne. Ko mone. Pastor, luyo. Eh, Nyasa chiel. Pastor luyo. Ma bong'eya. Luyo dhi kama idhiye. Dhi.